Demat! a degemer mat war petra c'hoari ganit. An niverenn gentañ pe an eil? Fin an eil pod-kignat. Ya. Ha niverenn unan. Setu. Peogwir egile e oa niverenn zero. Ya.
me zo tornoz. Ha me zo gikezik. Kroget 'vo diouzhtu gant an c'heleier. Krog. Ya, n'oc'h ket o vont da gomz diwar-benn ar PlayStation Classic. N'oc'h ket gwelet ho peus marteze peget e oa Sony oc'h ober ur letrin c'hoari bihan un tammig 'vel rev Nintendo. N'oc'h ket 'vel an NES Mini hag ar Super NES Mini oa bet embannet warlene hag ar Blarock. Setu un oc'h bennafi letrin c'hoari evit un doare emulator quoi, c'hoarioù kozh. Gant un dibab c'hoarioù deus ba gwellañ c'hoarioù ar PlayStation oc'h letrin c'hoari Sony a oa deuet e-maez e mil nav c'hant pevarzek ha pevar-ugent. Setu neuze un tamm war skouer berzh rev Nintendo da'm soñj. Hag en o zouez o c'hoarioù noc'h brudet evel Final Fantasy XVI, Gran Turismo kentañ, forzh petra, Great Theft Auto kentañ, GTA enan quoi, Metal Gear Solid, Rayman hag all. gwerzhet 'vo gant daou dornell met n'eus karger USB ebet n'oc'h redekaat unan ouzhpenn. Fin n'eus netra evit lugañ kwa e kever-tredan. Ha gwerzhet 'vo adalek an tri a viz Kerzu da gant euro. N'oc'h ket me zo bet souezhet un tamm gant an dibab c'hoario peogwir ba me n'on ket bet m'eus ket bet james ur playstation d'ar mare-se met pa oan bet e ti mignoned o doa letrin e c'hoariemp da Spyro, Crash Bandicoot, traoù e-se. Envoket.
Hag envoket ar c'hoarioù-se. Marteze ivez peger euh, finalodenn ar c'hoarioù a zo ivez bet graet hag a zo bet graet un doare remaster. Fin da skouer, euh, euh, bah, unan peus lâret aze euh, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, ya, setu. Ya, ya, se zo se hep penn-da-benn an holl a lar se, bah, setu an traoù benn fin un tamm everk de, ce, de Sony, Hag bezo Yep Harappa a zo rapper, a zo brudet-tre, a zo c'hoario e verk deus ar PlayStation kentañ met a zo e gwerzh en ur stumm adgoad evit PS5 pe letrin-o all. Vraiment n'oc'h aevo ket war al letrin-se, pezh zo un tammig domaj evit tomp-me. Ya, benn ar fin eo un tamm un doare

Pegement oa ar Super NES Mini? Ar Super NES Mini oa dek ha pevar-ugent oc'h en e klikaz keroc'h. Memes priz.
Ya.
Unan eus emorvad evit ar re o deus kresket euh, One RPS Mutation Land pa oant bihan. Ya, c'hoaz n'o deus ket miret o hini, quoi. Ya, bah, ya. Hag euh, Bah. a doar zet o c'hoario ha tout, peger an dud o deus c'hoaz a letrin euh, gant, euh, gant ar c'hoario, ne servij jamant bet prenañ-se. Mm. Setu, marteze zo ur c'hoari pe zaou a oa james bet deus emez e Europa, met n'on ket sur c'hoazh. Ya. Tu vois, un RPG japanat bennak iskis. Ya.
Marteze zo ur Shin Megami Tensei. Oc'h evian dud a blij da Persona perak ket, mais c'hoazh. Non, c'hoazh, je, je croirais Il est voir, assez- euh, voir l'ordinateur, Yeah. quoi.
setu, Vuitton. Neuze me zo vont da gomz diwar-benn ar BlizzCon daou vil triwec'h hag a zo bet e e Stadoù-Unanet n'eus ket pell zo hag a zo neuze ur saloñs a zo aozet gant Blizzard hag a zo un tamm 'vel an E3 pe traoù 'vel-se mais just gant c'hoarioù Blizzard. Neuze 've gortozet ar mare-se evito 'vit Dispakañ an traoù nevez hag evit kement c'hoari a zo graet gante. Neuze da skouer evit World of Warcraft neuze o deus oa bet lâret dija en E3 d'an Ange pe er bloaz-zo er BlizzCon e vefe eus Wow Classic neuze e vefe World of Warcraft an artum kentañ eus er-maez a vefe adlakaet evit an dud a vefe un tamm hiraezh ganto. Mais ar pezh zo eo nemet evit an dud a zo kouent an tête da World of Warcraft gwir.

O just evit klask un tamm me aze ba ret eo c'hoari da wall ar Warcraft gwir evit ober se neuze dipitus. Setu hag ur filmig nevez zo ivez evit World of Warcraft evit ar re a zo dedennet gant ar istor World of Warcraft. Setu euh, evit Overwatch eo bet diskouezet ur filmig nevez gant un tudenn McCree hag un dudenn nevez a zo anvet Ash. Neuze un aros nevez, un aros euh, argat. Hag a seblant bezañ dedennus. Un arrozez zoken. Un arrozez, ya.
Ha setu hag un teaser an tamm evit un arroz dazont a oa er filmig hag a vez kaoz diouti ebaoe pellik a-walc'h az anvet Eko. Traoù dedennus neuze dazont. Kartenn ebet ar wech-mañ lâret o doa dija e vefe nemet un arroz. Peogwir Varlene oa bet diskuliet un aros hag ur gartenn. Evit Heroes of the Storm neuze se zo ar MOBA gant c'hoarioù holl c'hoarioù Blizzard benn ar fin tudennoù c'hoarioù Blizzard neuze Warcraft, Overwatch, Starcraft, Diablo hag The Last Vikings. Neuze zo ur MOBA aze eo bet diskuliet un aroz nevez ha n'eo ket eus ur bed all eus Blizzard me a zo e bed Heroes of the Storm. Neuze kregiñ a reont da ziorren un istor a vefe everk eus Heroes of the Storm hepken. Neuze se gavan dedennus a-walc'h. Vel-se ur bed all benn ar fin e bedoù Blizzard neuze n'eo ket fall. Goude Warcraft tri a vo adgraet, Warcraft three Reforged neuze gradoù aze evit StarCraft kentañ dija, un doare un nevez-soc'h a vefe gant Battle.net hag a vefe doare da c'hoari a-enep tud all war internet en un doare aes, peogwir 'oa ket d'ar mare-se doareoù aes da c'hoari, genre va kliket war ar bountouz hag e vez... e vezer en ur c'hrogad gant an den all. Hag neuze an neveset evit pevar-k, neuze c'hwezek naouvedenn evit ar skrammou bras. Adgraet eo bet d'ar patrom Outride hag ur bern traoù zo bet adgraet evit ma vefe bravoc'h. Hag war cette vote tregont euro, neuze se zo un tamm kalz, un neus tra evit ar c'hoari a zo super kozh hag a c'hall ar c'hoari c'hoazh. Bremañ, benn ar fin neuze un tamm dipitus mais bon. Evit StarCraft Daou n'eus ket bet kalz tra nevez, forzh penaos eo deuet da vezañ kaoz a-walc'h ar c'hoari hag penaos deuet eo e-maez an holl astennoù a oa sañset da zont e-maez. Evit Diablo neuze Diablo n'eus graet kalz a reuz, marteze ho peus klevet komz, neuze an holl a c'hortoze un dra bras. Gant Diablo a-benn ar fin e oa Diablo Immortal neuze ur c'hoari a zo war Android hag iOS neuze war pellgomzerioù ezoug neuze dizondu da oa war al lec'h hag ar c'hortozed Diablo pevar a zo bet dipitet lâromp hag neuze o deus zo bet reuz-bras war internet a-enep da Blizzard tu da soñjet eo ar farsadenn pe un dra evel-se met nann neuze a zo ar c'hoarioù spagn a zo diorroet gant NetEase hag a zo un embregerezh chinat hag a zo boas d'ober ben ar fin kopiennoù eus c'hoarioù Blizzard evit pellgomzerioù ezoug neuze aze Blizzard a zo lâret ba kemmoù hag ober grit unan ofisiel. Me an dud ne c'hortozent ket-se padal o doa lâret Blizzard a-raok o doa kalz a raktresoù Diablo war ar stern ha vefe ket komzet eus Diablo pevar pad ar BlizzCon met an dud o doa memestra hypet forzh pegement hag evel-just int bet dipitet peger an dud a za d'ar BlizzCon a zo tud a zo sot gant c'hoarioù Blizzard a zo c'hoarierien a c'hoari war an urzhiataer peurvihan eus c'hoari war e zoug Evit-se a zo un doare trubarderezh spontus, neuze goude bep hini ober e soñj. Met goude-se evit Blizzard eo dedennus kever ar c'han peogwir an niver a dud a c'hallo c'hoari da Diablo a vo... Ya, a vo brasoc'h, setu marteze ouzhpenn vo tud a grogo gant ar c'hoariezhoù hag goude a vo dedennet. Setu, merc'h int ur jestr un tamm kenwerzhel penn-da-benn, Met ne glote ket gant euh, an dud da war BlizzCon tamm ebet. Quoi. setu, met na fin vije berabat laradet epad ar BlizzCon non. Bah dre ya setu. Ya.
Pugur euh, bah, vraiment, enfin marc'had brassant euh, c'hoario video zo hini ar pelgomzer iwezo gnoc'h e normale e klask fe un embregerez vel bizarre de yeah, bizarre, war an Hag evel-just vo Diablo ivez groet en deus nevesadennoù ivez diwar-benn Diablo tri war Switch hag a deu e-maez benn nebeut cent sept.
On peus komzet da c'hoari? Ya, neuze pep hini e c'hoari. Me zo vont da gomz diwar-benn Danganronpa daou. Goodbye Despair. Neuze Dangan Lompa a zo ur rummad c'hoarioù-video, doare visual novel. Neuze zo un doare c'hoari un tammig ispisial peogwir e tenn kaozi da romant a c'haller un tamm kemer perzh ennañ benn ar fin e kalz testenn. Hag un nebeud-tre a brantajoù c'hoari. setu ar pep pouezusañ a zo an istor hag an tudennoù ha ket kement-se an doare da c'hoari kwa. Oc'h un tammig ispisial 'vel doare da c'hoari. Se zo rummad c'hoarioù a ra kalz berzh e Bro-Japan met tamm-ha-tamm pe peogwir 'benn ar fin int kreñvaet a-walc'h ivez en ur stumm deus point and click e krog da vezañ troet ar c'hoarioù-se e saozneg. Evit ar marc'hajoù all estreget Bro Japon, setu. N'oc'h ket da ziwall a zo peogwir ar c'hoarioù damganolompa a zo feulz-tre hag leun a wad, setu pegi c'hwezek. n'eo ket c'hoari evit ar vugale. Diorroet gant Spike Soft. N'oc'h ket an eil eo damganolompa. 'm eus ket achu c'hoazh ar c'hoari met c'hoarien 'm eus tregont arvest dija. D'am soñj eo tostaat eus ar fin, setu bon kabont ha n'hallin ket kontañ ar fin, pezh a zo mat marteze, hag ba setu met d'am soñj 'meus bet un tañva mat a-walc'h deus an doare da c'hoari. N'hor c'hedamp gant Jompa a zo an eil se 'meus lâret dija, hag hini kentañ a oa anvet Happy Trigger Havoc. 'Meus kejañs ken pegoulz 'oa deut er-maez, met pell zo bremañ. hag an eil a zo deut e-maez da gentañ e daou vil daouzek war hoc'h PlayStation, ar PSP, ar letrin ezoug a oa a-raok. Hag e Europa eo bet embannet e daou vil pevarzek evit ar PS Vita, oc'h an eil letrin ezoug. Hag aboae daou vil c'hwezek emañ war Steam. N'oc'h me 'm eus c'hoariet d'ar stumm-se. Gant ar stumm-se. N'oc'h n'haller ket dibab fin da zibab a zo evit ar yezh zo. Gallout a raer c'hoari n'oc'h o gilaou deus ar deus an tudennoù o komz e saozneg pe e japaneg. Hag ar skrid a zo ivez e saozneg pe e japaneg. N'oc'h me c'hoari gant an destenn e saozneg hag ar mouezhioù e japaneg, setu. Met n'hoc'h e c'haller dibab met n'eus ket kalz-kalz dibab kwa. tremen ra c'hoari war un enezenn, n'hoc'h e- an hini kentañ a oa war ul lec'h kloz, ur skol, hag hoc'h emañ war un enezenn hoc'h e c'haller pourmen un tamm muioc'h kwa, un tammig digoroc'h eo met 'vel-just n'haller ket kuitaat an enezenn. An enezenn zo anvet Jabberwock Island hag evel en hini kentañ bez' zo c'hwezek lisead a zihun war an enezenn hoc'h ae hag vo lâret dezhe gant ul lapin magical girl anvet Usami e ben emañ en ur veaj skol kwa. Setu ret eo dezhe N'on klevet mat ober anaoudegezh an eil re gant ar re all evit dont a-benn da vont kuit fin ma achufe ar veaj-skol. Met pezh a zo buan a-walc'h e vo monokouman ar re a zo o tudenn e verk ar rummad c'hoario donc gant Jompa ha Rio. Hag a lâro nann n'eo ket se tamm ebet, c'hwi zo bac'het war an enezenn a rede deoc'h kregiñ da loc'hañ an eil re ar re all evit gallout mont kuit ha ne vo nemet unan o kuitaat an enezenn. Setu hag ouzhpenn ez zo un treitour en o zouez, oc'h evit lakaat un tamm reuz. Setu nac'h ar strollad liseidi a glask doareoù da vont kuit deus an enezenn, sekre zo diwar-benn Monokuma pe perak emañ Ilibarc'hed ur c'hêr, hag un piv eo an treitour, tamm ha tamm kwa, n'eur furchal un tammig pep lec'h. Ha pezh a zo evel-just e ne viro ket an traoù da dremen mat peogwir e vo muntro. o c'hoarvezout. N'oc'h ket ha pep chabistr ar c'hoari a zo e dre chabistroù. Ha pep chabistr zo ar memes patrom. N'oc'h ket pegen kentañ zo dewezhioù vak gant e c'haller pourmen, komz gant al liseidi all ha tout-se. Hag d'ar mare ma c'hoarve ar muntr e krog ur prantad enklask. a zo un tamm bennafin war skouer ar prantad zo enklask war zeiz Sadorni da skouer. Ha goude-se e vo ur prantad prosez hag après vo ket tamm ebet evel eiz Sadorni peogwir bennafin e ba dastum pa d'ar prantad enklask pe dastumad titouroù met pad ar prantad prosez e E vo a bep seurt c'hoarioù bihan ba da fin. N'eo ket n'oc'h a bet zo ur prantad lec'h ma ranker emgann fin un doare emgann gant evit prouiñ-trev. Met war-lerc'h zo ivez c'hoarioù lusk, c'hoarioù un tamm savenn, tout bez zo zoken ur c'hoari. N'ouzon ket penaos 'vel lâret se, c'hoari an den krouget kwa. Oc'h aet deus da gwirionez ober ma c'hoarioù bihan disheñvel setu oc'h aet pezh a zo dedennus oc'h cheñchet eo bet kalzik an doare prosez kevret gant ar c'hoari kentañ hag eo posubl dibab liveoù benn ar fin diaester kwa, da skouer ma teuer ket a-benn ar c'hoari bihan lusk. c'haller lakaat d'an livezh da livesañ hag lakaat ar re all da live startañ tout. Setu. Neuze zo dedennus peogwir eo torr-penn pas gallout mont war-raok er c'hoari abalamour da se, fin abalamour d'unan deus ar c'hoarioù. Hor c'hemmoù zo chomet gant ar live etre fin diaze evit pep tra. Met da vare ho traoù zo 'm eus kavet start a-walc'h. Non james deut a-benn d'ober ur prosez hep hep adkregiñ prantadoù zo pe hep kat da ober traoù zo meur a wech. Setu. N'oc'h ket kalz fent zo er c'hoari hag kevrino, diskoulmoù-torr-tre a-wechoù, an displegadennoù, ar muntr. Pa grog ar prosez hon eus kojitamp mennoz ebet eus piv c'hall bezañ ar muntrer. Se zo fentus a-walc'h. Fin tamm-ha-tamm e teu da vezañ sklaeroc'h-sklaerañ met imposubl eo gouzout piv eo ar muntrer a-raok fin adalek pegement tamm ar prosez. Da vezo a zo alies da isatorniñ fin alies. Ur wech an amzer da isatorniñ pe da penaos virtues last reward hag nine nine nine a zo ivez rumajoù c'hoarier plij kalz din. Setu hag n'oc'h ket se zo an istor diaze, n'oc'h ket ar c'hoari diaze, met e-barzh ar c'hoari E zo ivez c'hoario bihan ouzhpenn nemet c'hoario bihan 'vel a fin. Bez' zo loen bihan a c'haller ober war e dro da zesevel kwa un tamm ur sort tamagotchi en ur stumm. profoù da zastum ha da reiñ d'ar re all evit bezañ mignon, gwelloc'h mignon gante. monokuma koachet un tamm pep lec'h. setu traoù e-se. An hoc'h-ae bezo ur c'hoario, an hoc'h-ae diavez ar c'hoari ar wech-mañ, met c'hoario ouzhpenn. An hoc'h-ae me 'm eus zo deuet a-benn da ziskoachañ just ur bitsemmol gant tudenn Osami, hoc'h-ae Lapin. Ha me oar zo daou dra all da ziskoachañ oc'h ema rev 'vel barzhoneg kentañ du roac'h war benn ar fin ar c'hoari met hep muntro evit gallout komz gant al liseidi a varv peogwir bez' zo tud eno ma n'haller james mont betek ar penn evit gouzout pep tra diwar o fenn peogwir e varvont int an oar. N'oc'h ket bet zo bet war ur stumm a oa un tamm Ma evit just gellout komz gante ha setu tout. N'oc'h ket da'm soñj e vo un dra bennak evit-se. N'oc'h ket plijadur ma so c'hoari gant gant va padao met benn ar fin pas kement ha gant honi kentañ n'oc'h ket n'ouzon ket an tudennoù gant vo ket ken dedennus. Setu. Met ur rummad a-bouez e-barzh ar visual novel da'm soñj n'oc'h ket hag da'm soñj e vo laouen-tre o c'hoari gant an trede war-lerc'h. Setu.
Neuze me zo o vont da gomz diwar-benn ar c'hoari Dead Cells. Dead Cells a zo ur c'hoari savet gant an embregerezh Motion Twin hag a zo un tamm doare roguelite, meskaj etre roguelike ha Castlevania. Neuze Motion Twin a zo un embregerezh gall un tamm ispisial peogwir eo ur skop, neuze société coopérative et participative, neuze e brezhoneg e vefe kevredad kevelouri ha perzhiadegezh. Ispisialez peger morse e vez kavet embregerezhioù morse e c'hoarioù video, da lâret eo an holl zo war ar memes live, an hevelep gopr hag an holl a kemer an divizoù a-stroll. Neuze se zo dibar a-walc'h er metoù. Kavout a ran se dezenustre, neuze un embregerezh kozh eo a drog ren c'hoarioù war internet. Marteze ho peus bet tro da c'hoari da Studio Quiz pe da Labrut, Hammerfest hag Horde a zo c'hoarioù brudetañ, ur bern o deus graet c'hoarioù bihan Flash a oa d'ar mare-se. met bremañ eo marv un tamm marc'had a c'hoarioù Flash, ba Flash n'eus ket mui war internet, ar c'hoarioù bihan bremañ a zo war ar pellgomzerezh n'int ket mui war internet. estreget Facebook petra mod-se met ne felle ket dezhe a-benn ar fin mont e marc'had ar c'hoarioù-mod-se peogwir ur marc'had dija evit ur bern c'hoarioù hag eo diaes-tre mont e-barzh ha dreist-holl zo mekanikoù un tamm evit un tamm treitour evit kemer ar c'hoant an dud evel Farmville pe petra mod-se e vez klasket sevel ar c'hoari tro-dro D'an doare da zastum arc'hant kentoc'h eget ar c'hontrol. Neuze se ne oa ket re temz-spered an embregerezh. Setu perak o deus divizet sevel ur c'hoari brasoc'h 'benn ar fin. Un tamm mod-all. Neuze Varstim, neuze n'eo ket re ar mare da vont Varstim kennebeut, met dezho e oa gwelloc'h dezhe ober mod-se. Kroget eo en Early Access e miz Mae daou vil seitek. Echuet eo an Early Access e miz Eost da vil triwec'h. D'ar mare-se edo demez ivez neuze war letrinoù-c'hoari Xbox One, PlayStation Pevar ha Switch. Ha war usater evel-just PC Mac Linux. Ur c'hoari plijus-tre eo, gant ur game feel, brezhoneg game feel neuze a zo ur santad c'hoari benn ar fin, hag a zo graet mat-kenañ, neuze a be studiet mat, A-drugarez d'an Early Access ivez peurgant-se he deus gallet kemer alioù ar c'hoarierien pad ur bloaz benn ar fin eus deus gallet bezañ resis-tre e-keñver ar pezh a felle dezhe ober hag ar pezh a lâre ar c'hoarierien dezhe. Gallout a reer lammat, kouezhañ, ruilhañ, tagañ ha tout se un doare simpl-tre ha prim benn ar fin etre e c'hoari hag ar santad a zo plijus-tre benn ar fin. Ur bern armoù a zo, bez' zo gwaregoù, klezeoù, skouezioù, pechoù-trap, galloudoù, tu zo skeiñ tredan war enebourien, tan ha tout. A-benn ar fin e pep c'horiadenn e disheñvel pegir e c'haller kavout kenaozadoù nevez etre an traoù hag e c'haller kavout doareoù nevez 'benn ar fin da implij ar pezh 'vez roet deomp. Evit gellout mont e final ivez peger n'eus ket displeget met roguelike pe roguelite zo un doare c'hoari lec'h ma vez adkroget bewech ar c'hoari adalek ar penn kentañ ha bewech e disheñvel aozadur al liveoù. Neuze e vez armoù disheñvel, enebourien teizheñvel, stumm al live a zo disheñvel. Neuze e pouezus e vefe Disheñvel bewech evit pas bezañ enoet peger vezañ kroget disheñvel-bewech ma vez marvet e red kregiñ adalek ar penn kentañ. Setu neuze a-feur ma c'hoarier e vez dibrennet liveoù nevez, armoù nevez, barregezhioù nevez hag a chom da viken. Neuze e vez ket kollet e amzer a-benn ar fin ma vez marvet goude un nebeud amzer peger e c'haller bewech mont war-raok war un doare hollek. Neuze zo plijus peogwir bezo ivez rock-like a zo kalz krioc'h benn ar fin hag eret evel steredenn da skouer hag eret adkregiñ tout d'ar penn kentañ ne vez netra a vez dibrennet da vat. N'eus ket kalz a istor, un tamm evel c'hoari Dark Souls kuzhet 'vez traoùigoù a-gleiz a gazioù hag eus tu mont da welet. Tremen 'ra e-barzh un toull-bac'h, neuze benn ar fin ar c'hoarier a zo un doare blob iskis a za 'barzh ur gwiskamant hag a lâr enebourien hag a klask tec'hout kuit eus an toull-bac'h. Ha ouier kere perak emañ un toull-bac'h, petra zo c'hoarzhet war a seblant e marvet an holl brizonidi. Hag marteze e ouifomp perak, met ur bern kevrinoù zo c'hoazh hag ar gumuniezh a glask atav petra zo c'hoarvezet hag beus ur bern teoriennoù war internet. Neuze plije neus din kalz a c'hoari met marteze on aet-skuizh gant doare roguelike ar bloavezhioù diwezhañ zo bet ur bern neuze kroget neus evel-just gant Binding of Isaac neus adlañset an doare c'hoari-se. Met goude zo bet rock legacy, zo bet penaos anvet Gun Jones, un dra bennak, zo bet Stereden, bet zo bet ur bern c'hoarioù disheñvel hag a oa tro-dro da rock-like. A-benn ar fin, un doare-c'hoari a c'hell bezañ skuizhus un tamm peogwir eo kregiet al ger-penn kentañ. Se memes eus bet ar santimant 'oa un tamm a roguelike ar re. Met gwir eo graet mat-kenañ neuze memestra e vezer techet da da adkregiñ barzh. Met setu evit an dud n'o deus n'int ket boaz gant ar stumm roguelike e n'int ket aet skuizh dija e kinnig gante kalz a c'hoari-mañ peogwir e-unan ez a re ouelañ 'm eus bet tro d'ober. Neuze resistriñ ar gameplay ha santet 'vez pa varvec'h n'eo ket abalamour da c'hoari a vefe drouk met abalamour deomp hon eus graet fazioù neuze se zo plijus just bepred n'eus ket tor pennoc'h eget c'hoari lec'h ma vez santet n'on ket marvet marvet 'blam dichañs pe 'blam d'ur bug pe un dra vel-se aze eo propr-tre dreist-holl barzh ur roguelike pa vez marvet e ret ha krigañ lag ar penn kentañ neuze e pouezusoc'h c'hoazh. Aliañ a ran deoc'h ma plij deoc'h ar roglañ diaes a-walc'h eo evel-just met evel ma vez edvarok un tamm bepred e teu da vezañ aesoc'h-aesañ a-benn ar fin ar c'hoari. Hag un dizivadenn 'vo benn-nebeut evit kempouezañ, neuze me 'm eus ket c'hoari da boe peogwir e c'hortozan an dizivadenn-mañ peogwir e vo cheñchet ur bern traoù. Da skouer, e vo ket skeulet al liveoù vel ma vez graet barzhourioù vel Skyrim da skouer, e-lec'h ma a-feur ma uhelañ live ar c'hoarier e uhelañ ivez live an enebourien, se oa er c'hoari, ha se vo tennet da skouer neuze e vo aesoc'h sañset peogwir e c'haller uhelañ liveoù ha goude bezañ gouest da lac'hañ an enebourien en doare aesoc'h. Adlabouret eo bet an holl vargezhioù hag an armoù ivez evit ma vefe Ne vefe ket ar mouezh gwannoc'h peogwir evit ar mare a-wechoù e vez kavet armoù-zo pe barregezhioù zo a zorjont da netra ne zavelez ket na gwaste a zeu deus labouret kalz evit ma vefe ket se just a-walc'h. Hag penn-kentañ ar bloaz o tont vo un ilizadenn all ivez evit ouzhpennañ Bedoù nevez hag e vo ivez kresket an istor evit diskoulmañ kevrinoù a oa betek-henn. Setu neuze e c'hallian neuze ar c'hoari Dead Cells diorret gant Motion Twin war urzhiataer Mac Windows Linux, Switch, PS5, Xbox One. kit ur c'hoari mat-kenañ eo ma plij deoc'h, ar roguelike hag an traoù a-seurt-se. Petra c'hoariet e Early Access pe get? Ma ket c'hoariet Early Access nann, prenet 'm eus pedoù er-maez peogwir an holl a lâr eo gwelloc'h c'hoari ar bed, neuze oan bet dedennet. Hag gure n'eo ket fall. Mat.
Bon. Ha bremañ, petra a reomp pa c'hoariomp ket? N'oc'h eo petra reomp pa c'hoariomp ket da mont reomp da an Utopial. E Naoned a zo ur festival euh... a zo bet plat tro-dro d'an dek kentañ miz du hag a zo ur festival skiant faltazi skiant an daou. Setu gant prezegenno, ur genstrevadeg filmo, ur genstrevadeg filmo berr, ur genstrevadeg levio, fin bez zo ur priz, prijo diwar-benn levio, bannoù treset, levio evit ar vugale. C'hoarioù-video, c'hoarioù-roll. Ya, setu ur bern traoù. setu uh, n'oc'h ket bet omp ar bloaz-mañ hag a oa plijus. Ya, bet omp eus led filmoù dreist-holl. Ya, dreist-holl, ya.
Le vech zo ur c'henseriadeg filmoù gant filmoù nevez. Ya. N'int ket skignet da voaz, uh, pe n'int ket skignet tamm ebet e Frañs. Ya, setu, alies e filmoù n'int ket bet n'o deus ket kavet dre ret an dasparzher c'hoazh e e Frañs hag a-wechoù ne gavont hini ebet. Hag a-wechoù e filmoù a vo skignet met evit ar poent aze zo ya setu a-raok pep tout an dud e c'haller mont da welet ar film. Ya, gwelet hon eus Assassination Nation da skouer hag a vo n'ouzon ket m'o deus komzet diwar-benn se.

Marteze n'eus kontet d'eoc'h e oa tremañ ket oan ket gwir ken pa n'eus prientet e zestenn. Setu ur Assassination Nation a zo ur film gant Sam Levinson, a zo mab Barry Levinson evit an dud anvet, hag n'oc'h eo ur film nevez da viz Triwec'h. Amerikan hag gont penn ar fin, penaos e-tro sod ur gêriadenn e Stadoù-Unanet, 'blam da da ditouriñ ya roadennoù prevez tud a vez diskuliet quoi. Penn ar fin zo meur a da gentañ ar maer. Skeudennoù prevez a zo bet kavet barzh pellgomz dezhoù ar maer a vez diskuliet goude-se ur c'helenner pe ur rener al lise gall-ha-gall oc'h e tamm-ha-tamm e setu tout kaozeadennoù prevez skeudennoù prevez an dud a vez diskuliet hag ba tamm-ha-tamm e klask tout an dud fin tout an dud a dro sot gant da se Hag e klaskont tud kablus setu...
Ya ya setu, n'eus ket kel trevell da lâret. N'oc'h ket heuliet 'vo dreist-holl ur strollad mignonezed. setu gwadek-tre ar film peogwir e teu da vezañ e gwirionez fin an dud a dro sot met avat betek nomp lârañ kwa. Setu neuze gwirezou 'barz al levrigan utopial e-lec'h e vez skrivet un doare American Nightmare ar pezh a zo sur-walc'h gwir a-walc'h zoken ma 'm eus ket gwelet ar filmoù-se. Un tu ivez un tamm Black Mirror. Oc'h eo perak ket ? Peogwir 'c'haller gwiriañ ijin. Fin n'eo ket n'eo ket skiant faltazi kwa, se zo faltazi met diazezet war ar vuhez bremañ. N'eo ket n'eo ket trev ha n'hellfen ket c'hoarvezout kwa. Setu hag ba me 'm eus kavet oa un tu un tamm c'heñvel deus detention ivez pe gant blij din kalz ar film-se. N'oc'h ket e da skouer en digoradur. Gant bez zo benn ar fin Trigger warnings evit digeriñ ar film o lârat ba setu pezh vo er film be vo gwennelouriezh traoù drouk a-enep an dud evel reizh a-enep an dud transjener hag all hag all, n'oc'h ket setu. Mont 'ra buan-tre kwa 'vel ur c'hlip ur c'hlip sonerezh ha nac'h em eus kavet oa oa un tu revel un tamm deus deus Detention a zo ur film a blij kazi. Setu n'ouzon ket ma welez trawalldall arall. Non.
Me 'zo vont da gomz diwar-benn ur film anvet Mendy.

zo ur film gant penaos eo anvet Nicolas Cage setu an den brudet war internet hag setu tout hag a zo bet produet kenbroduet gant Elijah Wood hag a zo ur film iskis hag ur film hir hag ur film borodus evit evit reoù Benafin eo setu un doare filmoù n'haller gwelet nemet e darvoudoù seurt-se da'm soñj. Gorrek-tre eo, met brav-kenañ ar sonerezh hag ar skeudennoù a zo brav gant Ur genedouriezh neuze zo ur ger evit estetik hag a zo kalz er stil stoner pe traoù sektenn okult ha tout-se. Neuze a zo ur genedouriezh ispisial-tre hag a blij din hag a vez kavet e sonerezh doom pe sonerezh stoner ivez. Da'm soñj eo bet awenet gant ul lodenn gant se, strolladoù 'vel Electric Wizard pe traoù-mod-se. hag a blij din kalz neuze 'm eus adkavet se 'barzh ar film. goude ret bezañ gouest un tamm da vont er film peogwir e hir-kenañ bezo planioù bad-meur a segondenn setu hag e gwadek-tre ivez gwadekoc'h eget Assassination zoken marteze koulskoude e oa diaes mais setu ma teuer a-benn da vont e-barzh c'est plus juste 'tre me gav Sebezus-tre zoken eo iskis fin bezo istor sektennoù ha tout, neuze bezo lodennoù gant dramm hag traoù seurt-se hag tudennoaz, traoù mod-se neuze un tamm ba ur film tud drammet un tamm. Ya setu, me'm eus ket kavet displijus me em eus bet ar santimant oa ret din bezañ drammet marteze evit kompren. Ya pe me gav er c'hontrol un doare da vezañ drammet hep kaout dramm er stumm.

Pegistregezh hini matetez mareoñ un dra tro-dro da Nicolas Cage met eus poan o welet penaos zo gwerzhañ ar film-se fin n'eo ket n'a ket mat trebarzh je me aime un peu trop da da welet ar film-mañ ha ma n'oc'h ket spontet gant ar pezh hon eus deskrivet ba kit da welet ma ma n'oc'h ket spontet gant film e c'hell bezañ hir peadra diveur penn ar fin padal, enfin, setu, al lusk a zo... Gorrek. Gorrek.
ya. Setu. Travail peus da lar? Non. Ma neuze, on neuze chuet gant euh, an eil rang. Ya, n'oc'h ba kasit teveziadeno, euh, tout ze. Hag ma fel d'ar kemer pers, ma c'hoariet, da c'hoario video, euh, da fel d'ar kemer pers ganim, laret dim. Ya, kenavo. Kenavo!